Ciugo cia kwĩĩkĩra hinya. Ndũkanetigĩre nĩ kwanjĩrĩria ũndũ na ũkaga gũkinyanĩra. Ũcio tiguo mũico wa thĩ. Rĩkoragwo rĩrĩ ikinya rĩa mbere rĩa gũthoma ũndũ na kũũmenya wega makĩria. Mũtũrĩre nĩ wa magegania mũno. Mũico-inĩ ũkoraga maũndũ marĩa makũgereirie ruo rũingĩ nĩmo magwĩkĩrĩte hinya mũno gũtirĩ kĩndũ ta gũcererwo ndũrĩ mũcerere kwanjia rĩngĩ na ndũrĩ mũcerere gũkena mũtũrĩre-inĩ we ũrĩ o mũndũ ũgũtũra mũtũrĩre ũyũ o rĩmwe kwoguo rĩa wega na wĩke maũndũ marĩa magũkenagia. Andũ aingĩ makuaga ngoro o hĩndĩ ĩrĩa me hakuhĩ kũhootana. Wahota gũkorũo mũhĩnga ũcio nĩguo wa mũico, nĩ wega gũkirĩrĩria. Tĩa andũ na ũmende hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre waku ũrambatĩra, nĩ tondũ wahota gũkamabatara hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre waku ũraikũrũka. Hĩndĩ ĩrĩa ũgatiga gwĩthomithia mũtũrĩre-inĩ ũkahana ta wĩ mũkuũ. Mũtũrĩre nĩ mũritũ, no nĩ mũritũ makĩria harĩ mũndũ ũrĩa mũkĩgu. Hĩndĩ ĩrĩa tũrerutanĩria gũthondeka mĩtũrĩre itũ, ona maũndũ marĩa matũrigicĩirie onamo nĩ magĩraga. Hena maũndũ marĩa ũngĩka mũtũrĩre-inĩ waku. Wa mbere no ũũthũkangie wa kerĩ no ũũhũthĩre, na wa gatatũ no ũigithie mũtũrĩre-inĩ waku. Ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ korwo wahota kũigithia harĩ ũndũ ũrĩa ũgũtũra mũno gũkĩra mũtũrĩre waku thĩ ĩno. Rũgano rwa kĩhumo kĩa mũgĩkũyũ. Thutha wa Ngai kũmba mũthuri wetagwo gĩkũyũ, nĩ amũmbĩire mũtumia ngatha na akĩmahe bũrũri mũthaka, bũrũri wa ũkĩ na iria, ciĩ nĩ nduru na irĩma. Gĩkũyũ. Maatũũrire na mũtumia wake itũũra-inĩ rĩetagwo Mũkũrũe-inĩ wa Nyagathanga, mwena wa Mũrang'a, kũrĩa kwĩrĩkanaga nĩkuo kĩhumo kĩa Agĩkũyũ. Nĩ maarathimirũo na ciana ikũmi cia airĩtu. No tondũ Gĩkũyũ-inĩ gũtiataragwo ciana kana mahiũ, amu kwarĩ o ta kũgeka. Ciana icio igĩtwo Keda Mũirũru. Ciana icio nĩ ciagimarire na igĩkinya kũbatara athuri a kũmahikia. Gĩkũyũ nĩ aaririe na Ngai wake. Ngai wa Kĩrĩnyaga akĩmũthaitha ahe airĩtu ake athuri. a kũmahikia. Ngai nĩ aiguire ihoya na akĩrekia anake kenda magĩtũngana na airĩtu acio na makĩmahikia. Airĩtu acio nĩo ihumo cia mĩhĩrĩga ya Gĩkũyũ ĩrĩa twĩtanagia nayo ũmũthĩ ũyũ. Mũirĩtu ũrĩa warĩ mũnini na nĩwe wa mũyũ nowe ũtonire mũthuri wa kũmũhikia. Marĩtwa ma airĩtu a Gĩkũyũ kuma ũrĩa mũkũrũ nginya ũrĩa mũnini. Ũrĩa wa mbere etagwo Wanjirũ, wa kerĩ etagwo Wambũi, wa gatatũ etagwo. Wacera, wa kana etagwo Wanjikũ, wa gatano etagwo Wambura, wa gatandatũ etagwo Wangeci, wa mũgwanja etagwo Wairimũ, wa kanana etagwo Wangarĩ, wa kenda etagwo Wangũi. Na wa Kĩhinganda eetagwo. Wa Mũyũ. Mũhĩrĩga wa Anjirũ. Wanjirũ nĩwe warĩ irigithathi na nĩwe kĩhumo kĩa mũhĩrĩga wa Anjirũ. Anjirũ meragwo marĩ ũndũ na kaũndũ kangĩ, na matiagaga mbũthũ ya mĩthaiga ĩrĩ rũgocii thĩ. Ũguo nĩ ta kuuga nĩ arigitani na nĩ ogĩ a mĩtĩ ya ndawa. No agũthondeke wĩ mũrwaru na ũhone. Ũcuke wake nĩ atĩ angĩrakara no eke ngero nene. Hĩrĩga wa Ambũi. Wambũi nĩwe warĩ wa kerĩ na nĩwe kĩhumo kĩa mũhĩrĩga wa Ambũi. Ambũi mangĩtua gũcira cira, nĩ ethi na nĩ enjeri kĩhoto mũno. Nĩ athaka mũno na nĩ ciũmbani. Ciũmbani nĩ kuuga nĩ andũ mendagwo mũno na nĩ makenagia na makagucĩrĩria maitho ma andũ mũno. Meragwo mendirie kahĩĩ njahĩ hĩndĩ ya hũti, magĩgataara kehumbe nguo cia kairĩtu. Na gathiĩ kehithe gacoke. Ambũi nĩ marĩ mũnyaka wa gũtuĩka atongoria. na nĩ marĩ ũcamba mũno. Mocuke mao nĩ atĩ matithiragwo nĩ mũkuru ũrĩ nda. Ũguo nĩ kuuga ũngĩmũrakaria aikaraga mũno angĩgakena na no age gũgagũtumũka. Mũhĩrĩga wa Ashera. No etwo Wacera, Njeri, kana Wanjeri. Wacera aaciarirwo arĩ wa gatatũ na nĩwe kĩhumo kĩa mũhĩrĩga wa Acera. Metirwo Acera tondũ nĩ andũ aceri mũno. Ũguo nĩ ta kuuga matiikaraga handũ hamwe. Nĩ onjoria mũno na nĩ athundũri a maũndũ. Mũcera Ndaceraga na ũngĩ. Mendete mũno kwĩikaria. Nĩ ogĩ ũgĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ. Ũcuke wao nĩ atĩ nĩ marĩ mawara maingĩ gũkĩria gĩthimi. Na nĩ moĩ kũhithania tũmaũndũ mũno. Mũhĩrĩga wa Agacikũ. Wanjikũ kana Wanjuukũ. Ũyũ nake aaciarirwo arĩ mwana wa kana, na nĩwe kĩhumo kĩa mũhĩrĩga wa Agacikũ. Mũhĩrĩga wa Agacikũ nĩwendete ũtheri na waragania. Nĩmathũire maheni mũno, marĩ kĩo kĩingĩ wĩra-inĩ na nĩ matongaga mũno. Atumia a Gacikũ nĩ andũ matĩaga na makenda athuri. a, ao mũno kũrĩa maahika. Mũtumia mũgacikũ ndetĩkĩtie atĩ no aingĩrĩre mũthuriwe akirĩte. Nĩ makindagĩria kĩhiko-inĩ kĩao na magagĩtũũria. Macukagwo atĩ nĩ marĩ ndogothi na matiũĩ kũina nyĩmbo. Mangĩtua kũina nĩ mahĩtagia ikinya mũno. oho atĩ nĩ atana mũno, na anegeni, na atĩ marĩ njũku mũno. Mũhĩrĩga wa Abura, kana ethaga, kana akĩũrũ. Wambura kana Nyambura arĩ mwana wa gatano nyũmba-inĩ ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Nĩwe nyina wa a mbura, na no-o a kĩũrũ, na no-o metagwo ethaga. Ethaga meragwo nĩ marĩ ũgo wa mwanya mũno. Ũguo nĩ ta kuga marĩ ũgĩ na ũhoti wa gwĩka maũndũ maingĩ andũ arĩa angĩ matangĩhota gwĩka. Ta kũhoya mbura yure. na ĩkoira, na kũhoya ĩkĩe na ĩgakĩa. Hau nĩho rĩtwa Wambura na Nyambura rĩaumire. Oho kwĩragwo nĩ mahũthagĩrwo nĩ Ngai na nĩ ethi thayũ na nĩ magitagĩra rũrĩrĩ kũrĩ thũ. Ethaga matongaga na ũtukũ. Ũcuke wao nĩ atĩ nĩ mendete kũgeka mũno. Kũgeka nĩ kũroga na kanua. Mũhĩrĩga wa Angeci kana Aithĩrandu. Wangeci nĩwe waciarirwo arĩ wa gatandatũ. Na nĩwe kĩhumo kĩa Angeci. kana Aithĩrandu. Ũyũ ndũkoragwo wĩ mũhĩrĩga mũnene. Nĩ moĩ gũithĩrania maũndũ. Nĩ njamba cia mbaara na ti ogiti o na hanini. Marĩ ũrũme mũnene ta mũrũthi na matihotekaga ita-inĩ. Nĩo maatongoragia ita rĩa gũtitimũra Mũarabu. angĩokire gũtaha ngombo, na no o maatongoririe mbaara ya Mau Mau. Nĩ itonga cia maũndũ maingĩ. Ti. Aungumania na matirĩ ũndũ mũũru macukagĩrwo. Mũhĩrĩga wa Airimu kana Agathigia. Wairimũ aaciarirwo arĩ mwana wa mũgwanja. Agĩciarwo ihinda rĩrĩa kwaganagwo ng'ano cia marimũ ma Nyakondo. Kwĩragwo aaciarirwo ena mwĩrĩ mũnene gũkĩra aarĩ a nyina. Na nĩkĩo aaheirwo rĩtwa rĩu. Ũyũ nĩwe watuĩkire kĩhumo kĩa Airimu. Nĩ mũhĩrĩga wa andũ marĩ kĩo kĩa ũrĩmi na nĩ arĩithi. Macukagwo atĩ arũme a Airimu nĩ endi aka mũno na atĩ mwanake Mũirimu onire mũirĩtu mũthaka gũithania thĩ nĩgetha amũiguĩre tha. Arimũ matanahagĩra o andũ ao kana arata tu. Mũhĩrĩga wa Angarĩ. Angarĩ no o a ithe Kahuno. Wangarĩ nake aciarirwo. arĩ wa Kanana nĩwe nyina wa Aangari. Atumia a Aangari nĩ marĩ ũrũme o ta Ngari. Mũthuri angĩrĩrĩmbũka nĩ marakara, mũkamũngarĩ arĩrĩmbũkaga makĩria nyũmba ĩyo gũkaga thayũ. Matiaragia maheni. Rĩtwa Aithe Kahuno Yaumanire na atĩ agĩire kana gatakinyĩte mĩeri kenda, gakĩigwo mbawa-inĩ ĩna ndũmbũ ya igwa nginya gagĩkinya matukũ. Kana kau nĩko getirwo Kahuno. Ũcuke wao meragwo nĩ athunu mũno. Ndangĩkũhe kĩndũ gĩake o na ũngĩrũga igũrũ. Mũhĩrĩga wa Angũi. Angũi noo aithie geni. Wangũi nĩwe waciarĩtwo arĩ wa kenda nyũmba-inĩ ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Ũyũ nĩ mũhĩrĩga wa Aini. Akũi nĩ kuuga nĩ akũi a nyĩmbo. Andũ makoragwo na mũrũri mwega mũno wa kũina na gũkũya nyĩmbo. Ikinya rĩa nyĩmbo, matihĩtagia. Arũme a Angũi nĩ mombaga airĩtu mũno. Ũcuke wao nĩ atĩ meragwo nĩ marĩ ritho, na nĩ ananu, na nĩ iguoya cia mbaara. Mũhĩrĩga wa Aicakamũyũ. Wamũyũ nĩwe warĩ kĩhinganda nyũmba-inĩ ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Ndahikire agĩirĩire ihu riko. Amũyũ nĩ andũ atana mũno na matanahaga maũndũ-inĩ mothe. Gũkĩragwo atangĩatanahire ndangĩagĩire ciana. Ũcuke wake nĩ atĩ aagĩire ihu rĩa mwana wa mwarĩ wa nyina na aamenyeka akĩingatwo nĩ ithe. Aingatwo kwĩragwo aathiire ikamba-inĩ na nĩkĩo ikamba na gĩkũyũ metanaga athoni. Ũhoro wa marika na mĩathanĩre ya Agĩkũyũ. Mbere ya Nyakerũ gũka bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ na gũthararia mĩtugo, mĩikarĩre, mĩyathĩre na mĩtũrĩre yao, Gĩkũyũ-inĩ nĩ kwarĩ na andũ arĩa meehokagĩrũo ũtongoria na ũthondeki wa mawatho marĩa maacokaga gũikarĩrũo thĩ na mahĩtũkio magatuĩka ma kũrũmĩrĩrũo nĩ andũ othe. Andũ acio meetagwo Mariika. Tondũ maathiaga matiganĩire ũtongoria, riika rĩrĩ rĩaigana rĩkanengererio matamu ma wathani nĩ riika rĩrĩa rĩrathana. Riika rĩmwe rĩathamakaga gwa kahinda ka mĩaka mĩrongo ĩtatũ. na ĩtano ĩgatigĩra rĩrĩa rĩngĩ wathani oũguo oũguo. Rika rĩrĩa rĩoya wathani nĩrĩokaga na maũndũ merũ ta ũthundũri wa maũndũ ma bata ma kũguna andũ na ũndũ ũcio ũgatũma rĩtikanariganĩre ona rĩ. Maũndũ marĩa marika maririkanagwo namo nĩ ta ũruti wa magongona ma mũgĩkũyũ, ũturi, ũrĩmi, irua, ũthondeki wa mawatho na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marika ma wathani gĩkũyũ-inĩ nĩmo maya, rika rĩa mbere rĩetagwo tene, rĩa kerĩ rĩetagwo nemathi, rĩa gatatũ rĩetagwo kariraũ. rĩa kana rĩetagwo Agu, rĩa gatano rĩetagwo Tirũ, rĩa gatandatũ rĩetagwo Ciĩra, rĩa mũgwanja rĩetagwo Mathathi, rĩa kanana rĩetagwo Cuma, rĩa kenda rĩetagwo Ndemi, rĩa ikũmi rĩetagwo Iregi. rĩa ikũmi na ĩmwe rĩetagwo Maina kana Mũirũngũ. Na igĩrĩ rĩetagwo Mwangi kana Mũrigarũ wa Mandũtĩ. Rika rĩa mbere rĩa tene. Ũhoro wa rika rĩa tene nĩ ũgĩaga na ngarari kũndũ kũmwe makiuga atĩ mbere ya... Mbere yao kwarĩ na marika mangĩ matoĩkaine wega. Rika rĩa kerĩ rĩetagwo Nemathi. Rĩrĩ rĩtuĩkaga nĩrĩo rika rĩrĩa rĩathanire wega mũno Gĩkũyũ-inĩ kũringana na Ogi A rũgano rwa mũgĩkũyũ. Rika rĩa Nemathi rĩarĩ ũrũme na ũcamba atĩ ona ũkabi hĩndĩ ĩyo nĩmetigagĩra gũka gũtaha gĩkũyũ-inĩ tondũ mangĩokire nĩmagaga gũcoka. Ũguo nĩ ta kuga manyitwo mokĩte gũtaha. no kũragwo moragagwo. Mĩaka-inĩ ĩyo ya century ya ikũmi na ithatũ nginya century ya ikũmi na ithano, gũtuĩkaga nĩrĩo Arabu mokaga gũtaha andũ thĩinĩ wa bũrũri wa Afrika. magathiĩ kũmendia marĩ ngombo. No atĩ hĩndĩ ĩrĩa mageririe gũka gũtaha Gĩkũyũ-inĩ, gũtirĩ wacokaga, moragagwo na magateo, makarĩo nĩ hiti. Hĩndĩ ĩrĩa rika rĩrĩ rĩakinyire mũthia. makĩnengereria rika rĩu rĩngĩ wathani. Na nĩrĩo mũthuri ũmwe wa arĩa maarĩ ho aaugire, Kaĩ ici njamba citũ irarĩ nema thĩ biũ-ĩ! Na hau rika rĩu rĩkĩheo rĩtwa nema thĩ. Rika rĩa gatatũ nĩ rika rĩa Kariraũ. Karirau hĩndĩ ĩrĩa mooire matamu ma wathani, gũtuĩkaga matiarĩ ũcamba mũingĩ ta Nemathi. Mũthenya ũmwe ũkabi nĩ wokire kwa ũingĩ wĩharĩirie wega biũ gũtaha mahiũ gĩkũyũ-inĩ na gĩtaha mahiũ maarĩ maingĩ mũno. Njamba cia Kariraũ nĩ ciacokanirie ndundu na makĩona nĩ wega mathondeke rĩtwa nĩ amu mũingĩ gĩkũyũ-inĩ nĩ wambĩtie kwaga mwĩhoko nao tondũ monekete ta mekũremwo kũgitĩra rũrĩrĩ. Nĩ maikarire thĩ na makĩbanga ũrĩa makwĩhaarĩria nĩguo mathiĩ. Nao magatahe ũkabi. Mũthenya nĩ wakinyire na magĩthiĩ gũtaha. Rĩrĩa maakinyire kũu, makĩhithũkĩrũo nĩ ũkabi wĩthaĩte na ndotono. na magĩtitimũrwo, itanya rĩao rĩgĩthaata, makĩũra magĩcoka na mũciĩ. Mathiĩ nĩmoonire nĩ wega maikaikare nĩgeetha ũkabi wambe ũriganĩrwo, makaamahithũkĩra matehaarĩirie. Thuutha wa matukũ maingĩ gũthianga, Nĩmabangire ũrĩa makũngana kwa ũingĩ mathiĩ na makiuga rita rĩrĩ maticoka moko matheri. Magĩũkĩra tene mũno ta thaa inyanya cia ũtukũ magĩthiĩ kũu methaĩte marĩ mbũtũ kenda. Eh, rita rĩu nĩ maahotire gũtaha mahiũ, na to mahiũ, nĩ maatahire nginya airĩtu arĩa maarĩ athaka na makĩũra nao. Rĩrĩa mookire na mahiũ, nĩ maakũngũĩirũo mũno na ngemi ikiugwo, Karĩa kana rĩetagwo Aagũ. Rĩrĩ nĩrĩo riika rĩrĩa rĩo rĩoire wathani kuuma kũrĩ Karirau. Nĩmathamakire o gwa kahinda na nĩmahotire gũthamaka o wega. Hĩndĩ ya ũthamaki wao, Gĩkũyũ nĩkĩongererekete mũno, ona andũ arĩa maarĩ riika-inĩ rĩrĩ maarĩ aingĩ na gũkĩonwo nĩ wega riika rĩrĩ rĩgayanie. na ũkũrũ na thuke magayane mawĩra ta ũtongoria. Ũcio ũkaheo thuke ya athuri arĩa akũrakũrũ, ũtahi na ũrangĩri ũkaheo rika rĩrĩa rĩarua. Na ũruti wa magongona ũkaheo athuri arĩa maatuĩte maciara. Riika rĩrĩ nĩ rĩririkanagwo na maũndũ maingĩ ta gũcokanĩrĩria mĩciĩ, gũtua macira na mangĩ maingĩ. Riika rĩa gatano rĩetagwo tĩrũ. Rĩrĩ nĩrĩo riika rĩrĩa rĩarũmĩrĩire agu. Rika rĩrĩ rĩkĩoya wathani, eh, marika nĩ mohanagio akorwo nĩ andũ arĩa maciarwo kĩmera kĩmwe magetwo rika rĩa cora, arĩa marua hĩndĩ ĩmwe magetwo rika rĩa kahiũ, arĩa mahikania hĩndĩ ĩmwe magetwo rika rĩa kamatimũ, marĩ maingĩ magetwo mariika no magatarwo atĩ nĩ riika rĩmwe rĩna mariika maingĩ riika rĩa gatandatũ na nĩrĩo riika rĩa ciera rĩrĩ nĩrĩo riika rĩrĩa rĩokire na ũgĩ wa ũrĩmi gĩkũyũ-inĩ tondũ mbere ĩyo gĩkũyũ kĩoĩ o ũhoro wa ũrĩithi tu riika rĩa ciera gĩũka na ũgĩ wa kũmenya atĩ no ũrĩme na ũhande kĩndũ gĩkũre na kĩgethwo kĩrĩo. Magĩkorwo na ũgĩ wa mwanya wa kũmenya kũrĩma na mĩtĩ yetagwo mĩro. Na ona kũrĩ o ũguo, rika rĩrĩ rĩtuĩkaga atĩ haha nĩho mũgĩkũyũ ambĩrĩirie. kwagana, na gwĩkaga maũndũ moru. Waganu wa mĩthemba yothe ũkĩiyũra bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ. Rika rĩa mũgwanja rĩrĩa rĩoĩkaine Mathathi. Rika rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩaiyũkirie matamu ma wathani, andũ aingĩ nĩ morĩte njĩra mũno. Rika rĩrĩ rĩgĩũka na ũhoro wa mĩĩhĩtwa. Akorwo korwo mũndũ arekũĩrwo nĩwe wĩkĩte ũndũ mũna, akerwo egeke we mwene na njĩra rĩu kwa ngerekano kũringa thenge. Agakĩĩhĩta akauga. Akorwo nĩ niĩ njĩkĩte kĩna kĩa ng'ania, ndorio nĩ mwĩhĩtwa ũyũ. Akorwo nĩ niĩ ndĩroragire ng'ania, ndorio nĩ mwĩhĩtwa ũyũ. Rika rĩa kanana rĩetagwo Cuma. Cuma nĩ rika rĩrĩa rĩokire na ũgĩ wa gũthondeka indo cia igera na matimũ. ngĩhũthĩra tĩri wa ithanga makaũcina na kũũtukania na indo ingĩ. Gũgĩkorwo na andũ marĩ na ũgĩ wa ũturi na ũthondeki wa indo cia cuma magagĩtagwo ago aturi. Rika rĩa kenda. rĩetagwo Demi. Rĩrĩ nĩrĩo riika rĩrĩa rĩokire na ũũgĩ mũingĩ makĩria wa ũthondeki wa indo cia ũturi, na ũturi wa indo ta mathanwa na matimũ. Haha rũrĩrĩ rũgĩkorũo rũkĩhota kũmenya maũndũ maingĩ ta wai na wanĩki wa mĩatũ. Ũthondeki wa njũng'wa, kũhũthĩra ũkĩ gũthondeka njohi na maũndũ mangĩ maingĩ. Tũrĩ o rika-inĩ rĩrĩ gũgĩtuĩka atumia atĩ ona nĩmambĩrĩirie kwĩyũmba. marika mao. Na makĩgĩa hinya makĩambĩrĩria gũthamakĩra, gũthamakagĩra andũ. Ũtongoria wao nĩ wagĩire ngucanio mũno na gũgatuĩka nĩ maahinyagĩrĩria arũme mũno. Rika rĩa iregi. Rĩrĩ nĩrĩo riika rĩrĩa rĩarũmĩrĩire riika rĩa Demi. Rĩgĩũka na mawatho mamwe maarĩ marũrũ mũno, na haha nĩho mũtumia aatunyĩirwo hinya. Uuge na wathani ũgĩcokio. kwĩ arũme. Riika rĩrĩ nĩ rĩokire na maũndũ maingĩ ta ũhoro wa mĩgiro, kũrutithania maũndũ matiganĩte na makĩrehe mĩtaratara ya gũthahũra mũndũ kana kĩndũ thahu. Haha nĩho ũhoro wa kĩrumi, thahu na mũgiro ciaumire. Nĩ mũgiro gwĩka ũndũ mũna na wawĩka nĩ ũgũthaha, na waga gũthahũrwo nĩ ũkũrĩo nĩ kĩrumi. Oho rika rĩrĩ norĩo rĩokire na ũhoro wa mathingira. Kuma hau guokire matuĩka merĩ ma wathani marĩa matũire matiganagĩra wathani na nĩmo rika rĩa Maina na nowe Mũirũngũ. kana irika rĩa irũngũ na mwangi na no gĩkuo nĩ wa mwangi ũcoke ũtigĩre maina maina nake atigĩre mwangi magagĩthiĩ matiganĩire ũguo